Yn cofio bod yn osgo ni'n dda, bod yn sgwyddo ni'n nôl, bod yn pnoli wedi tycio yn danodd, bod cyhyrau yn canol ni, yn gwraidd ni, côr na, lan ac yn ôl, bod popeth yn ei le cyn i ni ddechrau. Reit, jyst yn ôl, fel la, pengliniau yn soft. Iawn? Oce. Okay. Cwn i off ta, twym o'r pregyrnau, twym o gweilod y coesau, Timod, mae pengliniau jyst yn cael popeth i symud nawr. Os ych chi wedi bod yn ista lawr yn gwylio teledu, darllen, unrhyw beth chi wedi bod yn gwneud heddiw, gad i ni jyst ddechrau cynhesu'r corff. Yn un nawr, un, dau, tri, chwech, saith, wyth, naw, di. Arad nawr, ni ddod ran breichiau ni mewn, yr ysgwyddon y gyd,

Ochr i ochr, ochr i'r ochr, ochr. A newn ni jyst... Faswn i'n neud melyn gwynt gyda nhw nawr, jyst am funud, jyst i greu mwy o wynt. Oce. Dyna ni nawr. Newn ni siglo'n coesau ni? Ie. Siglo'n coesau ni. Pwyso'n erbyn rhywbeth, siglo'n coesau ni. Nôl ymlaen. Nôl ymlaen. Trio mestyn y cyhyrau yna. Nôl a mlaen, a wedyn troi i'r ochr arall. Pwyso yn erbyn rhywbeth yn well. Neu os oes brwsh gyda chi'n handi, defnyddiwch brwsh yma. I bwyso yn erbyn hwnna, a wedyn allan i'r ochr. Si agor y coes yna lan. Sy'n eisiau mynd yn bell i ddechrau, jest i gael yr cyhyr 'na i ddod i arfer gyda'r stretch, wedyn gallwch chi agor lan. O reit, a wedyn wna i wneud y ffwrdd hyn. Jest i agor yna. Fel bod ni'n gweithio ar gyfeiriadau gwahanol y corff i gyd, fel bod y ddim i gyd yn digwydd fel hyn. Ok, nawr wnewn ni tra bod ni wedi gwneud hwnna te, wnewn ni agor y gât ife? Ok, sgwyddo ni nôl, ac un. Dau. Tri. Pedwar. Nawr, newn ni ymestyn lan i'r canol, a pwyso i'r dde. Ymestyn canol ac i'r chwith. Canol, dde, canol, chwith, canol, dde, canol, chwith. Dangos arall. Canol, canol, chwith. Nawr, newn ni ymestyn lan. Un braich lan, wedyn mae'r goes chwith. Gawn ni ddechrau to. A wraith dde lan a wedyn y goes chwith wedyn tu ôl i ni. A wedyn newid. Ni'n dod y pengliniau na mor agos a ni'n gallu at ei gilydd. A ni'n trio peidio um, uh, pwyso ymlaen gormod tra ni'n neud e. Hefyd, trio cadw'n osgo ni yn dda a'n cefn a ni'n niwtral tra ni'n neud hwnna. Nawr ni'n ddod y penelin at y benglin, ni'n croesi corff. Iawn? Un, dau, tri, Pedwar. Pump. Chwech. Saith. Wyth. Nawr newn ni broga, sydd yn golygu, os chi'n cofio, estyn lan a wedyn lawr. Oce. Rwy'n bod eich traed chi ar led wedyn. Iawn? Pwyso lan a lawr. Lan a lawr. Lan a lawr. Lan Ella mewn i bedwar arall. Wi yn hoffi hwn a ma hwn yn symudiad i'r corff i gyd a ma hwn yn mynd i godi curiad y galon a yn barod at yn ymarfer corff ni sydd yn dod nesaf. Well i ni ymestyn y cyhyr yma achos ni'n mynd i neud hwnna to. So un goes ymlaen, un yn ôl, ni'n pwyso mewn i'r goes flaen na, i'r siâp yma a wedyn ni'n estyn y goes flaen na, syth i fa. Lawr a ni, ac estyn y goes mlaen. Un mas arall ar y goes ma. Oce, cyn troi rownd. Swapio coesau, nawr goes chwyth sy'n gyda fi. Oce, pwyso ymlaen, mewn i benglin, gyda. A ni'n siŵr bod y benglin mewn llinell gyda'n pigwr ni. Pwyso mewn i hwnna ac sythu. Iawn? Pwyso mewn eto a sythu. Pwyso mewn eto, a sethu. A dyna ni, wedi cwpl o reina. Nawr na ni mwydyn, dechrau gael breichyd lan yr awyr, a wedyn, nawr na ni, y planc ni, dod â goes dde at y llaw dde, ac ymestyn, troi'r dde. Edrych yn y llaw ni, fan fyna, chwifo fe, helo, nawr na ni, Nôl i'r plank. A lan ni. Brechu lan yr awyr. Nôl ni, ochr chwith tro hyn. Goes chwith at y llaw chwith. Ac ymestyn. Chwith o'ch dwylo chi. Helo. Yn ôl ni. Plank. Nôl. Un fach arall bob ochr. Lawr ni. Ok, a dyna bod curiad eich calon chi yn dechrau codi nawr. A nôl â ni. Yn un olaf. Chwyth i chwyth. Troi i chwi. Edrych ar y llaw na. Nôl â ni. Un planc ni. A nôl. Lan. Jyst wneud yn siŵr bod ni gyd yn hollol gynnes. Rwlio sgwydden yn ôl, sgwelwch yn dda. A neidio. Un. Dau. tri, pedwar, pump, chwech. Gret. Clywch ddŵr te. Ydyn ni'n barod i fynd. Wy'n mynd i fynd yn gloi trwy reina. Cofiwch eich techneg chi. Cofiwch eich osgo chi. Byddwch yn ofalus. Um, tynnwch eich cyhyrau chi mewn. Tynnwch pan chi fod i ddefnyddio cyhyrau pan ôl. Defnyddiwch reina pan chi fod i ddefnyddio cyhyrau canol. Defnyddiwch reina. Ni'n mynd i fynd trwy rein. Mae'r um, niferoedd yn uchel. Felly fi'n mynd i fynd yn gyflym iawn trwyddo nhw. Ond heb, um, heb, uh, be fi'n trwy gweud ydi, ond yn neud siw bod y techneg yn gywir gyda fi. Ni'n mynd i ddechrau gyda squat, 25 o'r ein heddiw. Ydyn ni'n barod? Oce, okay, so mynd yma, na nôl. Sgwydda ni nôl, pengliniau'n soft, canol wedi tynnu mewn, a tynnu fan nôl. Oce, okay. barod i fynd. Un, dau, tri. Un, dau, tri. Edrych yn dda, gret. Pedwar, pimp, lawr â ni. Chwech, chest lamp yn ôl mas. Saith, wyth, naw, Deg. Unarddeg. Deuddeg. Go on. Un deg tri. Na ni. Un deg pedwar. Chest lan. Un deg pump. Un deg chwech. Bron yna. Un deg saith. Un deg wyth. Lawr â ni. Un deg naw. Ugain. Da iawn. Dau ddeg un. Dau ddeg dau. Dau ddeg tri. 24, bron yna, go on! 25, ie, ardderchog, dyna sgwats fi wedi cael allan. Ni wedi gwneud rheina. Ac, ah, mynnwch ddŵr os chi angen dŵr, crymwch hoe fach. Ni'n mynd i symud lawr i'r planc nawr, ni'n mynd i 60 eiliad ar y planc. Dyma'r her ni nawr, ni wedi bod yn adeiladu lan at y fa yn ystod y pimp uh, ymarfer yma, fi wedi rhoi i chi. Dyma'r hyraf fyddwn ni'n ei nawr, sef 60 eiliad. Right. So lawr yn ni'n safle planc ni. Erbyn hyn, dylwn ni gyd wybod sut i wneud planc. Chi'n gallu gwneud planc yn uchel. Oce. Okay. Gyda'ch ysgwyddau chi a'ch dwylo chi mewn llinell, gyda'ch cefnau chi'n syth, dim penol yn yr awyr, dim penol ar lawr. Neu chi'n gallu gwneud ar breichiau chi ar un theori hefyd, oce? Okay? A bod ni'n cadw'r gwddwg na yn feddal, dim tensiwn yn y gwddwg os ni'n gallu, a dal e fel la. Iawn te. Wi yn mynd i edrych ar fy nghloc. Lan yn ni! Go! Tro checko'n osgo fi bod yna iawn, bod yna sgwydda fi, yn nôl ac yn lawr y corff, bod fi wedi tynnu'r cyhyrau canol yma mewn, a bod fi'n ynadlu drwyddi. Defnyddiwch cyhyrau canol chi i helpu gyda hyn. Mi'n mynd checko'r cloc yn fyned. Bron yna hanner ffordd. Dyna ni. 30 eiliad wedi mynd. Cofiwch os di hwn yn mynd yn ormod, cyrrwch yma, fa. Lawr â chi, e fa. Iawn? Mae'r ddau beth yn ddilys, maen nhw'n gweithio'r un cyhyrra. Oce. Okay. Check ar amser. 40. Drwy'r fi, 47. O, na ni. Dim ond deg eiliad sydd ar ôl. Barod? Un. dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw, deg, a stop. Ok, tra maen ni'n dda fan hyn, ni'n mynd i symud ymlaen i wneud y dringo mynydd, mountain climbers, sydd yn dechrau eto yn yr un safle, a wedyn mae'r, um, ddangos i chi, sgwydda nôl ar, pen nôl ar, un, Dau. Oce. Jyst yn trio neud yn siŵr bod yn osgof fi'n iawn tra fi'n edrych arnoch chi. Ddim eisiau brifo yng nghefn i yn neud rhywun. Chi hefyd wrth gwrs, os chi'n moyn neud yn galetach, chi'n gallu croesi'r corff. Un, dau. Un, dau. Lan i chi. Cofiwch yr ysgwydden yn ôl, fi'n gweld fy hunan yn symud ymlaen. Trwy'ch osgoi hwnna. 40 ar ein heddiw,

Yn gyflym, yn gyflym, yn gyflym, yn gyflym, 40. O, oh, da iawn. Os chi angen hoi fach ar ôl ni, ewch mewn i um, pose y plentyn, child's pose. Nawr ych chi, ar eich cefne. Ar eich cefne, ddim na, ar eich ffrynt. Dwi'n eich cefne, reit? Mae'n helpu. Jyst i helpu gyda bob dim. Byddwn ni'n sefyll pan chi'n barod a byddwn ni'n neud 50 nai jac heddiw achos ni wedi cyrraedd dwrnod 5. A fel hyn ni'n mynd i orffen, ynddo fe? Ni'n gymryd dŵr, a wedyn dwi'n mynd i fynd i neidio. Unwaith eto, os ydych chi ddim awydd wneud hwnna heddiw, newch hwnna. Okay. Dim ond bod popeth yn symud. O, oh, reit te. Ydych chi'n barod? Ar ôl tri te. Un, dau, tri, 50 ohonyn nhw. Ac ewch. Un, dau, tri, pedwar, pimp, chwyth, saith, wyth,

Pam iawn? Ardderchog. Cymorth ddŵr nawr te. Ww, rhaid bod curiad y galon yn uchel iawn fyna. Mae hwnna'n gweithio'n calonau ni, ynddo? A gweithio'n cychyrau ni. Ah. Neith hwnna gadw ni ffit, gobeithio. I mi symud nesa i'r lunges, fy ffefryn, ugain o bob coes. It just rhoi deiliad i'r corff ddod i arfer gyda'r gwaith caled na cyn bod ni'n symud ymlaen. Ni jyst gael yn hyn yn barod te, yn y safleoedd ni. I wneud lunge. Os ych chi awydd, a chi wedi ffindio bod eich lunge chi wedi gwella yn ystod y cyfnod chi wedi bod yn yr ymarferion yma, symudwch Symudwch chi, ewch chi, ewch am dro. Os chi eisiau, fyddai'n aros yn static, jyst yn er mwyn dangos sut ddylai'r corff edrych. A hefyd, fel chi'n gwybod, fi ddim yn hoffi lunges. O, reit te. Un goes ymlaen, un goes yn ôl. Be fydd yn digwydd? Fydd y pengliniau yn plygu, ond y bwriad ydy i godi, i godi, i gadw yn cyrff ni mor syth â phosib. Chi yn gallu pwyso ymlaen ychydig, Ond ddim fel hyn, a ddim yn ôl fan'na, os gwelwch yn dda. Ni'n trio mynd lan a lawr mewn llinell syth, gan gadw'n onglau ni, gan gadw'n cluniau ni mewn rhes, gyda peg lun a phen glin, gyda'r pigwrn. Reit? I gen o bob coes. Wi'n dechrau gyda'r goes dde, mae goes chwith tu ôl i fi. Dyna bod chi'n teimlo fe yn y cyhyr yma, ar dop o'ch coes chi. a ni'n cadw yn cluniau ni gwaelod y corff yn gwynebu ymlaen, ddim yn troi ymlaen. Na pan wi'n rhoid y nwylo fi fan hyn. Barod, lan a ni. Lan? Lawr a ni. Oh, un diwrnod, fyddai'n gallu gwneud un o'r rein gan siarad yn gall. Mae'n ddrwg dy fi. Bant a ni. Un. Dau. Tri. Pedwar. Pump. Chwech.

Chi'n barod i newid? Goes chwith ymlaen, goes dde yn ôl. Yn union yr un peth a'r goes arall. O'ch chi'n teimlo hwnna wedyn o'ch clefyd chi? Gobeithio bod dim poen ych chi'n eich penglin chi. Os, os ys poen eich penglin chi, newch yr, um, y, y lunge yn fwy, fel bod mwy o le. Oce. Okay. Reit, ww. Cyd bwysedd, cyd bwysedd. Pan i off te, ugain. Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, gwynebwch syth ymlaen, wyth, naw, deg, un ar ddeg, fi'n checio bod y banglinau ddim yn mynd dros y droed na, ddeg, deuddeg, un deg tri, un deg pedwar, un deg pump, brifo, un deg chwech, 17, 18, 19, ugain. O! A dyna'r lunges wedi gorffen. Nawr, ni'n symud at y wal. I eistedd yn erbyn y wal, a ni'n mynd i fod yn eistedd ar 45 eiliad, os ni'n gallu. Cofiwch, a gwnewch gymaint o rein a chi'n gallu, yr ymarferion yma. Os ydych chi ddim wedi llwyddo i wneud y nifer wy wedi gosod, Ewch trwyddo nhw 'to. Ewch trwy'r ymarferion eto, adeiladwch lan at hwnna, a byddwch chi'n cyrraedd y rif yna. Mi fyddwch chi'n cyrraedd y rif yna. Bydd eich corff chi'n cryfhau, bydd eich cyhyrau chi'n cryfhau, a fyddwch chi'n gallu gwneud y rhifau yna ar ôl ymarfer. Nôl at y wal te. Cofiwch eto, ni'n edrych am yr ongl yna, bod bob dim mewn ongl. Ok? Ac uh, ni'n tynnu cyhyrau yn canol ni fan fan hyn. Mae'n bwysig, bwysig defnyddio cyhyrau yna. Byddwch chi'n teimlo fa ar eich coesau chi, yn erbyn y wal, Ond yy, 'yn ni'n anelu at fan hyn, at wraidd y corff ac at y coesau 'ma. Yym, os chi eisiau rhoi her i'ch hunain, chi'n mynd yn is ar y wal, coesau allan tyn bach, ond cofiwch yr ongle, ne, os gwelwch yna, bod bob dim ar radd 90. Ie? Oce. At y wal te, yna gyfrif. Nawr â chi, ffindiwch eich lle cyfforddus chi, bob dim yn erbyn y wal, sgwydde, y cefn, cyffwrdd y wal, Tynnu'r cyhyr yna mewn, siglo nhw mewn, lan ac yn ôl. Botwm bol at eich asgwrn cefn chi. Ni'n mynd i roid yn breichiau ni mas eto achos oedd hwnna'n gymaint o hwyl ddoe. Coni off. 45 eiliad nawr. Anadlwch. Meddyliwch am rhywbeth neis. Meddyliwch am beth chi'n mynd i gael i ginio ar ôl chi orffen wneud hyn neu swper, pryd bynnag chi'n wneud hwn. Jyst yn checio. I gyneiliad wedi mynd. Ewch yn ddyfnach. Teimlwch e yn eich bol chi, yn eich cor chi. Na fe. 30 eiliad wedi mynd. deg naw wyth saith o chwech pump pedwar tri dau un o dewch lan yn araf mae ein nghoesau ni'n brifo ar ôl yr holl waith yma wrth yma ww okay. cymerwch ddŵr Tynnwch eich ysgwyddau chi gyd nôl, newch yn siŵr bod popeth yn iawn, bod eich osgo chi'n iawn. Dim byd yn brifo, lawr â ni i wneud sit-ups. 40 o'r pethau hyfryd yma heddiw. Gweld os ni'n gallu neud nhw. Um, o'n i wedi meddwl ddoe, os ydych chi yn hoff o wneud sit-ups sydd fel arfer yn um, dod â chi o'r llawr yr holl ffordd lan, newch hwnna. Os oes rhywun o gwmpas gyda chi, gall ddal eich traed chi, gall helpu neu roed eich traed chi o dan rhywbeth, newch hynny hefyd. Lan i chi. Ond uh, i bawb arall, newn ni'r sit-ups arferol, just yn mynd i godi yn penne, yn pen ac ysgwyddo off y llawr, Ac yn mynd i ymestyn, ymestyn am ein pengliniau ni. Os chi eisiau her, chi'n codi eich breichiau chi'n uwch, gan gofio bod chi'n gweithio'r cyhyrau yma. Ddim eisiau creu unrhyw los i'ch gyddfa chi na'ch cefnau chi. Ni'n trio cadw pellter rhwng yn gên ni a'n chest ni o hyd, sef tua maint pêl tenis, wedwn ni bod y tua size 'na, i helpu gyda'r gwddwg 'na. A ni'n mynd yn ôl ar y llaw, ddim cweit nôl lawr, a wedyn nôl lawr. Reit te, allai siarad Maria, off a ni, deugain o rein. Ok, un, dau, tri. Un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith, wyth, naw, deg.

27. 28. 29. Ni bron a thyrra 30. 30. Deg ar ôl. Deg. Naw. Oeth. Newch nhw'n dda. Saith. Chwech. Pimp. Gweld os chi'n gallu estyn bach yn uwch. Pedwar. Tri. Na ni. Dau. Jyst i orffen. Un. Da iawn. Da iawn. Rhaid gyfadde, wi yn ffindio dyn yn anodd. Wi'n trial um, neud yn siŵr bod yn ngwyddoedd i'n iawn, mwyn i ddim yn brifo fe. Ond wi yn gallu teimlo fe, a wi'n trio canolbwyntio ar y pellter yna. I neud yn siŵr bod popeth yn iawn. O reit te, felly, dim ond doi ymarfer bach sydd ar ôl. Lan â ni te yn arno bach. Lle mae ni'n cael pen dro? Gobeithio bod chi gyd wedi cynnes i, dwi wedi. Ni'n mynd i gael bach o ddŵr. A ni'n mynd i gicio'n pen ole ni. Ni'n mynd i wneud hanner cant o rein heddiw, 50. Cofiwch, mae hyn yn holl o dderbyniol, os hoffech chi wneud hwnna. A ni'n mynd i wneud fel hyn. Iawn? Ydych chi gyd yn barod? O, reit. Fanta ni. Gadewch i ni gael sbort gyda hyn, ia? Ni wedi cyrraedd diwrnod pimp.

Ok. Rheina wedi neud. Un sydd ar ôl. Sef y push-ups. A ni'n mynd i neud ugen o rein i orffen, achos ni'n gallu. Ah, gobeithio. Newch eich gore. Newch eich gore. Newch eich gore i neud digon o ugen ohonyn nhw um, yn gywir. Yym, os chi'n teimlo bod eich techneg chi yn dechrau uh, gwanhau, wedyn uh, chi'n eich gallu mynd lawr eich pengliniau chi wedyn i wneud yn haws, neu dyna'ch rif chi am heddiw. Yn y Mae'n bwysig, mae'n well bod chi'n neud, bynnag chi'n neud ohonyn nhw yn gywir, na trio jyst yn nelu am y rif ugain A neu nhw'n sloppy. ok. So gen i weld sy'n ma pawb. Ond beth am ni driol yn gore i wneud ugen, fel bod ni'n gallu gorffen y pimp diwrnod yma wedyn. Ah, ok. Felly, unwaith eto, fel fi wedi bod yn gweud yn ystod yr wythnos, ni ddim eisiau yn pen yr lun ni allan, ni eisiau nhw'n dod tuag at y corff. Ddim siop fel la. Mae'n siop mwy fel yna. A ti'n cael, o mae'n anodd dangos fel yna. A hefyd wrth gwrs, mae'n hollol dderbyniol i chi wneud ar eich pengliniau. Ond os ydych chi ar eich pengliniau yn gwneud, fi eisiau gweld bod chi'n dod yn, yn um, agos iawn at y ddeiar. Ok? Fi ddim yn gwybod beth fi'n gwneud yn fynnau. Da fi fynd o lan i fyna. Ok. Wedyn os chi'n dod ar eich pengliniau, chi'n gwneud i fyna. A wedyn, chi'n dod i fyna. mor isel â phosib, gan gadw'r ysgwydden yn lawr corff. O, reit, lan a nôl. Oce de, codi off te, chos mae'n siŵr bod pawb yn brysur ac eisiau gwneud pethau eraill. Ugain o'r rhain. Lan â ni i safle yna, neu lawr ar eich pengliniau chi, checio'n osgo ni, neud yn siŵr bod popeth yn iawn, bod yn dwylo ni reit o dan yn ysgwydden ni. Oce. Ar eich marciau. Barod? Ewch. Un. Lan. Da iawn. Nadlwch allan fel chi'n codi. Pedwar. Pump. Chwech. Saith. Wyth. Naw. Deg. Unarddeg. Deuddeg. Unig tri. Unig pedwar. Un o pump, fi'n ffindo fe'n anodd. Mae Molly mynd lawr yn lle chest. 17, oh! Come on, Maria. 18, push. 19, push. Ugain! Oh! Fi ddim yn siŵr sut oedd yn push-ups i'n edrych tua'r diwedd fyna. Ah, nes i fynd o'n anodd, ond i yn mynd i fynd lawr y pengliniau, ni ma, diolch mawr ie, diolch mawr ie. Gobeithio, ath hwnna'n iawn i chi. Ah. O Duw, mae jyst yn dangos yn dwa. Ah. Ah. Oce. Wi'n mynd i aros ar y nistedd i ymestyn ar y diwedd. Beth cyntaf fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i rwlio sgwyddo fi nôl ar ôl hwnna. Ah. Nes i ffind hwnna'n anodd. Ddylen ni fod wedi mynd lawr y pengliniau. Ddylen ni fod wedi dilyn cyngor fy hunan i orffen rhywun. Gobeithio ddech chi gyd yn iawn. Reit e, tra ni ma. Fi'n credu na ni stretch bach i'r cyhyrau cefn gynta ar ôl hwnna. Lli eistedd gyda'r coesau wedi croesi mewn blaenau ni, beth bynnag sy'n fwy cyfforddus i chi. Fel un rwy'n fwy o cyfforddus. Gyda'n sgwydda ni'n ôl, cefna ni'n neutral i gyd, ddim yn crymu mlaen, ddim yn pwyso nhw. A ni'n mynd i jyst roed yn dwylo ni, y llaw chwith ar ben y llaw dde, a ni jyst yn mynd i wthio i ffwrdd o'r corff. Gwthio. Cawn iawn. Nawr ni'n mynd i uh, ymestyn un goes allan, y goes dde. Ni'n mynd i ddod â'r goes chwyth tu fewn i'r goes. Ni'n mynd i ymlacio cyhyr gwylod y goes, yn calf muscle ni, a ni'n mynd i drio just rhoi stretch bach i cyhyr cefn y coes, sef yr hamstring. A ni'n mynd i estyn at bysedd yn traed ni. Chi'n teimlo fe? Cefn y coes fyna. Just tensiwn bach ysgafn. Dim byd caled. Dyna ni'n ei coesau. Jyst yn mynd i estyn, mae'n gweith na. Ymlacio cyhyr yma. Cadw pen glinau yn feddal. Fel chi teimlo fan nawr. yn y cyhyr, top coes na, cefn y coes. Ni'n nawr ar yn cefn ni. Sa'n ni'n coesau ni at yn chest ni, a roed yn dwylo tu ôl. Fyn hyn lle mae'n nwylo fi, ddim ar ben y penglin. Tu ôl, a ni'n mynd i dynnu pengliniau at yn chest ni. A ni'n ymestyn ar gwylod cefn. O'n i'n dal rhein fel brydol rhwng pymtheg eiliad a tri deg eiliad. Oce, tra ni'n ôl fan hyn, ni'n mynd i uh, wneud stretch ar gyfer um, gyhyrau penw, y gluteals. So, ni'n mynd i groesi, ddechrau ni gyda groes, y goes dde dros goes chwith, fel hyn. A ni'n mynd i roed yn dwylo ni trwy'r coesau A ni'n mynd i dynnu, ni'n mynd i orwedd yn ôl gynta, wedyn ni'n mynd i dynnu, ddim, ddim fforso fe, jyst tynnu'n ysgafn wedyn, ar y goes yna. A byddwch chi'n teimlo y stretch fan hyn, yn y cychyn yma, cychyn mwyaf pyn ôl. Mae'n bwysig bod eich traed chi wedi fflecsio, fel la, ok? Mae'n pwyntio fel la, fel la. A tynnu'n ysgafn, a newch chi deimlo fa yn y cychyn yna. A na ni sotar. Jyst i chi gael gweld sy'n mae'n edrych. Ok. Yna. Eto ni'n chwilio bod hwn mewn llinell. Pen glin, pigwn mewn llinell. A dyna beth chi'n teimlo fan nawr, cyhydd pan ôl. Oce, okay. ni'n mynd i orfod yn bolio ni nawr. Mynd ni'n heti off. A chi'n cael gweld fy ngwall Covid-19 hyfryd i, achos dwi wedi methu cael torri gwall. Nawr a'ch boliau, pen ar y llaw chwith, tynnu'r goes dde at eich pen ôl. Cadwch y pengliniau'n agos. Unwaith eto, os chi'n cael trafferth gyda hyn, defnyddiwch unrhyw beth chi'n gallu eich helpu chi. Tywel, resistance band, um, trwser, a swab. Ych pen ar y llaw dde, a wedyn tynnu'r goes chwith at y pylw. Yna ni'n mynd yn ôl i'n ystod ni. A dwi'n meddwl, neu un bach ar gyfer yr ysgwyddau, gan fy ni wedi bod mewn planc a uh, dringo mynydd a push-ups heddiw. Ni groesi'r uh, fraich chwyth dros yn corff ni, jyst mewn llinell syth dros y corff. Mae jyst yn mynd i godi y llaw dde ar yn cyhyr ni, fan hyn. Ni ddim yn mynd i dynnu yr ysgwydd draw, ni jyst yn mynd i bwyso yn ysgafn yn ni erbyn yna. Nes bod chi'n teimlo um, stretch ysgafn fyna, i fath o densiwn ysgafn, dim poen, dim crynu. A newid y llall nawr, y braich dde yn croesi corff. Ok, barod i godi, yn araf bach. Oh, it's gonna hectic. Ok. Yna ni orffen, fel ni wedi bod yn gorffen. Sefyll, yn syth, sgwydden ni nôl, penglinen ni soft, cyhyredd y canol wedi tynnu mewn. Yna ni groesi fraich dde, mae'n mynd lan yn yr awyr, wedi ni'n groesi, croesi uh, goes dde, dros y goes chwith, Mae fraich dde yn pwyso draw, mae cyrff ni'n pwyso i'r chwith. Nes bod ni'n teimlo y stretch fan hyn yn yn ochr dde ni a lawr y goes. Jyst i'r ochr fel 'na. A nawr na ni newid. Mae'r fraich chwith yn codi yn yr awyr, mae'r goes chwith yn croesi dros y goes dde, a ni'n pwyso i'r dde. Am bymtheg eiliad, o leiaf. Chi'n teimlo fe? A dyna ni. Oh, dyna hwnna wedi gorffen. Llongyfarchiadau ar gwblhau y pum diwrnod. Diolch yn fawr iawn am ymuno gyda fi. Pob bendith i chi gyd ac apusrwydd. Ah, cymerwch ofal. Hwyl ar.